Umm hei zanin chu Sakawrdai khaw chhunga kan rawn vlog kual thuak thuak dawn a ni. Programme chu live tho a, a sir a chhe vel hi kan vlog dawn. Zembuak lam atanga rawn kal te an ni an ni hi a. Bye bye u. Tihian. pandal leh chheh vel hi kan vlog kual dawn a ni hei hi sakhawrdai khaw chhung pandal leh chheh vel a ni a pandal chhung pawh kan lut chho dawn a ni security oh traffic lampang pawh an strict khawp mai ni dangah chuan helmet khum lo a kal thin te kan ni a tunah chuan-- Helmet khum thlap thlap a ngai. Zanin chu hei a rawn block kual khuap khuap ang. Umm. Heti lai view pawh hi a la en ve miah lo a. motor pawh tam ngang mai Aizawl khawpui traffic jam an ti ang deuh kha ni oh a like oh manipur tangin mo koi like atangin a oh la al churchampur tang pawh an rawn hmang a ni oh a i love dai khawpui tih awmna lai kha photo but kha A ni a, hei zanin chu an han block kual chhuak chhuak dawn ni. Zanin hi live kan duh khawp mai a, amaherawh chu live hi net hi a pawt tu an tam deuh a niang a ti thei lo a, Central Yme YouTube channel lamah an live tho bawk a. An live lo mai ang zan in chu a vlog in an vlog kual dawn a ni. Hmm. Mihring an tam khawp mai hei. Sakawrdai niin ni. Oh. Eh hei, khaw puar mi ni em. An va lut ve thuak thuak ang a, live telecast a pe chhuak an awm tho vangin heni chu kan block kual dawn a ni aw. Bandal leh chhe vel hi keini chu zanin atan chuan kan chan tawk.

a awm a ni. Zonun sang kan luh maw? Birth date chungchang an sawi mek a ni.

thlalakna hmun mihring kan tam khawp mai thusawi pawh ngaihthlak chu nuam a duam viau a amaherawh chu a za vai chuan kan cover hneh dawn lo kan sawi tak ang khan moni ah kan channel -- a live han bek chhuah kan duh ve a chuan amaherawh chu net strength hi a pawt tu kan tam deuh aniang a hman theih tlat loh mai a five g pawh ni sela tihian log in tuisual clf stall te an ni tihian dawr te an siam a hetiang din huna kan din reng chuan ram ram sang tak ruah chu awm ang lo hi. eh mizo in chei na kawr te pawh hmuh tur a awm nual mai kal kual vek dawn a ni aw. Keini hi zana kan vawi khat kal ve na a ni a, umm a khawilai atangin ah lo like dawn nakinah lo subscribe ve dawn nia umm Javier Mar aw Javier Mar umm. Aw, ah, kan video te en tu ten ka tia min han zo chuan channel pahnih nei mai la pahnih han tia hemi main channel ah hian kan upload tura ngai ang a hmae pawh hi a hma lam pawh hi zan ah kan la hmu ve tlat lo mai a a mawi khawp mai hei climate flag. Ian panda leh chehvel chu an han lut thuak thuak a

A aia dohdan dang deuh zawk te kan doh te pawh hi a ngai tawh a. Chumi tur chuan vawiinaa rawn inhlawm tawh luh ang hi atan kan buang ta a. Vaimimeng buai hruaitu te ka inchah tur chu kan lui lo doh hi kan tur ngaia sawt zawk leh nasa zawka kan doh daih duh loh lo theih dan tur hi i ngaihtuah theih ang. Supply reduction bakah a ti tawh te. Tihdanna turte, a la tilote vena tur leh demand leh harm reduction lamah pawh hian thei tawpa kan chang a ngai. Vawimei leh sorkar te thei tawpin kan chang ho thin. Chutih laia ka sawi duh chu ruihhlo sumdawng, ruihhlo sumdawng te hi rei tak an tang thei lo a, an chhuak leh zel thin tih te hi sawi thin a ni. Hemi chungchangah hian Court lam thuneitute kan sorkar lam thuneitute hnenah pawh kan thlen thin a, thuhretu, witness, te ngaih pawimawh leh zual a tul thur te kan thlen thin a ni. Tun dinhmunah chuan witness a tlangtei kan hriat ta. Witness an that lo chuan ruihhlo sum dawn kan hman te an suak leh zel thin. Kan sorkar te pawn, kan court lam khulei tu te pawn witness a tan kan hre lo tur in kan dinhmun te pawh witness atang te dinhmun te pawh tun aia an ngaihtuah zawk te pawh a ngai awm e. Chuanin ah hian ruihhlo zual leh ruihhlo inhmang nuih te kan sah lo cheu a. He khawngpui, helai kaltak leh TV a min awm em tu te, Khawtlang ka chah hnu chu kan thalaite nun tam tak suattu leh khawtlang chhungkua tibuaitu in ni. Kan khawtlang leh kan ram hmelmah in ni. Ruihdaw a sumdawn pek leh ruihdaw a inlam ruih te. Vawimah Huaimi member kalkhawm te hian rui hlauh in kan hnam kan hnam a tih chhiat zia leh kan thalai te nun a suat nasat zia te kan ti a kan rilru a la tak met met a ni. Huaime ten rui hlauh hi uar leh zual in mahni veng tinah khaw tinah kan hno dawn a. Pumpuan atang kan buang a ni. Dan hnuaiah hei tawpin OMA hian ruihhlo kan do dawn a ni tih min lo hriatsak turin kan ngen cheu a, lo inthiar fir turin kan chah bawk cheu a ni. Kan rilru suk pek siam tak mawreu reform hi ram leh hnam humhak nan a pawimawh. Rilru hrisel lo leh thianghlim lo, hnem lehna leh dik lo taka sum nghak luh duhna leh awlsam taka sum neih theih dan kan zawn tuk avangin kan ram inhma a sawn thei lo a ni. Ei rukna te, hnem lehna te hi khawvel hmun inah a langsar em em a, a bikin ram thlangnut thanglai zinah a langsar leh zual a ni. Kan revin hma a sawmhrilh turin he hri tha lo leh he ngaihtuahna tha lo hi van sam ila ei rukna kan tih hian ram hruaitute leh sawrkar bawmtute liante kan kawk ngawt zel a. Amaherawh chu a hnial ber thangin kan kut zal a engemaw lo ei ve theih a awm chuan kan vang a inchawm hauh lo. Tuna kan sorkara kan mla ten ei nulo turin an intiam hi a ropui ka ti tak zet zet a ni. Hei hian a veng ngei ang. Kan Pathian thu chuan nimahsela kei zawngin Pathian ṭihna vangin chutiang chuan ka ti ve lo. Kei zawngin ram leh hnam humhalhna, ram leh hnam sakna kei ru ve lo a, chutiang rilru lo chu ka pu ve thiang lo a ni Pathian tihna avangin ti theuh turin zaninah hian kan inchah a ni. Kut tling aw sum lak luh kan hreh ta lo te.

Chu data chu kan darthlalang a ni a ni. Chutah chuan tunhma chuan HIV kaite hi a tam ber chu ruihhlo inchiu thin te an ni. Amaherawh chu tun hnaiah chuan heng HIV kai tam ber, inkaichhuahna tam ber hi mipat hmeichhianna hman vang a lo ni ta. Zaa sawmruk leh pariat a chanve ai tam daih. Zaa sawmruk leh pariat te hi sex, mipa hmeichhia hna vang a inkaichhawn an ni tawh chin si ila. Tichuan, sex tho hetah mahni hnawhchhichhuar kan tih te tang kha hi chu an tlem zawk daih chu zia chu three percent zawk a ni. Chutah chuan fak chung mipa hmeichhianna za sawm leh pariat atang chuan a kai tam ber hi za sawmnga leh pakua chu regular partner mahni kawppuite atanga kai an ni tih i ngaihtuah theih bawk a. Mahni tuakpui te atanga kai hi a tam ber kan lo ni ta. HIV kai te zingah hian chu chu eng nge awm zia kan tih chuan kawp lai nei te hi kan ri tum ta miah lo tih na a ni. A rau phak tak zet zet. Kan nupui, kan pasal laka kan rinawm loh a lang chhuak a ni. A za nghal khawp mai. Hei kan ram darthlalang tak a ni. HIV kai tam tak zingah nupui pasal laka rin awm loin an kai tam ber tih a ni chu. Kan khawlai zingah biakinn hawng aiin biakinn hawng loa inneih tam tak zawk te pawh hi chungte nena inkaih bawih vek an ni. Chute tang chuan mipa hmeichhia hla te hi kan khawlaiah hian tlang nel takin a vak vel reng tihna a ni chu. Chuvangin, mahni khawpui laka rinawm, nupui pasal laka rinawm te hi kan zir fai a ni. A dawn leh chuan ruihlak pawh kan sawi nasa khawp mai, inang lain permit chungchang sorkarin, Awmze nei zawk leh khauh zawkin tite kan sawi a, zaninah hian ka sawi duh chu kan sawrkar pawn theih tawp sawi tunah hian inang line permit pek dan awlsam zawk te, online a pek dan tur te leh ah a la lo a thum an rawn luh lo na turin system tha tak a siam mek tih pawh kan hria a ni.

Tuna kan system sorkarin a siamah pawh hian a nei lo man chuan a thlun haw dan tur te, a hrem dan tur te pawh hi lam sar takin a awm a ngai a ni. Chu chu uaimea ten kan harsa hna a ni. Kan han vai a, kan han man khawm a ti vak mai a awm lo. A thlun haw dan pawh kan hre lo. Chung ho hremna na tak te, a thlun haw dan tur lai te hi kan ngaihtuah a ngai a ni. Chutah tak chuan. Vawiine mem var ten mawhphurhna kan nei a, ILP pek suah mai ni lo a vil zui kawngah hian thuneitu leh a chhungtu ten mawhphurhna nasa tak leh sang tak kan neih rualin Vawiine mem var te pawhin tun hma aiin beng kan chhit nasat leh zual a ngai ta tih ruak nge hmel a lo lut a, tun hmain September ni sarih atanga October ni sarih chhungnawm pawhin Sang Thum Zere sum a le pahnih pek suah a ni. Inkalpawhna a awlsam tial tial a, rawn lut pawh an tam tial tial a. Chuvangin ram leh hnam humhmalh tura ke pen mek Uaime member te hian tih theih kan nei chu he system, he ILP system tha taka kalpui a nih theih turin kan sorkar te leh